Безнең татар халкы бик тырыш. Бик булдыклы халык, уңган халык, әйеме? Үз тормышын көйли белә торган халык. Әмма безнең начар ягыбыз шунда, без бердәм түгел, дус түгел. Менә алып карыйк урысны, әйеме? Бөек урыс халкы бөтен халыкларны да унифицировать итеп, русиялеләр дигән уникаль бер милләт ясап, йөзсез, төссез, бер генә телдә сөйләшә торган, бер генә динне тота торган милләт ясап, көчле дәүләт төзергә тели, әйме? Бөек башкорт халкы татарны башкортлаштырып, үзенең санын арттырырга тели, әйме? Алар үз милләтләрен кайгырталар, үз дәүләтләрен кайгырталар, үз мөмкинлекләрен арттырырга тырышалар шуның аша. Бары татар гына үз-үзе белән көрәшеп ята торган халык. Әйтик, күршесе койманы ике метрлы тезгән икән, тегесе һич югы биш сантиметрга булса да биегрәк тезый. Ә икенче күршесе инде ун сантиметрга биегрәк тезергә мәҗбүр була. Шул әйттерә-әйттерә, бер-берсеннән кенләшеп, бер-берсе белән талашып, бер-берсен юкка чыгарып яшәргә тырыша торган, берсе башын күтәрә башласа, теге аягыннан сөйрәп төшерергә тырыша торган бер кавемгә әйләнеп барабыз. Әгәр дә без Менә бүгенге көндә безне җиде төрле халыкка бүлделәр дип әйтәбез икән, әйеме? Менә җан исәп алу бара, әйеме? Җиде төрле халыкка бүлделәр, әйеме безне? Бер нидән, бер татардан ясадылар, мишәрдер, типтәрдер анда, керәшендер, ни ногайдыр, әллә кемнәргә Кырым татарына, анда нигә Әстерхан татарына, анда Себер татарына бүлгәләделәр, әйеме? Безне бүлгәләп бетерделәр, әллә ничә төрлегә бүлгәләп бетерделәр, әйме? Менә шушыннан, шушы әйбердән ул каяндыр килеп чыккан бит. Тик томалдан гына түгел. Беләсеңме, үзләрен типтәрләр дип атаучы ниндидер бер төркем бар. Аларга күпмедер власть кирәк, әйме? Алар үзләрен күрсәтергә телиләр, әйме? Кемнәрдер үзләрен атыйлар, юк, без Казан татарларына бер нинди катнашыбыз да юк, без Кырымныкылар ди. Ә элек безнең бер үк гәҗитләр, әйтик, шул Гаспринскилар чыгарган вакыт гәҗите, Без бер үк гәҗитне укып, бер үк гәҗитләрне укып яшәгән халык, әйеме? Бер үк телдә сөйләшеп яшәгән халык революциягә кадәр. Безнең без бер халык булганбыз, әйеме? Нигә? Вакыт гәҗите э, чыккан шул ук бер үк телдә. Бүген безнең хәтта телләребездә дә зур аермалык бар. Анысы инде революциядән соң э, теге төрек, фарсы, гарәп алынмаларын алып ыргытканнан соң калган тел инде безнең бүгенге телебез. Ул яңадан әкрен генә кайтарыла, әмма ул телне э, бик каты катлауландыра Һәм гади халык инде аны аңламаячак. Шуңа күрә гади халыкка ул аңлаешлы телдә язырга кирәк. Ул төзек тел булырга тиеш, әмма ул аңлаешлы, ул аңлардай телдә язырга кирәк. Шуңа күрә ярар, анысына инде кайтып тормыйбыз, әмма бүлгәләгәннәр бит. Кемнәрдер үзләрен, э, әйтик, Әштерхан татарлары үзләрен әйтәләр, без аерым халык диләр, без диләр, Себер, Себер татарлары әйтәләр, без аерым халык диләр. Ә үзләре китап сораган вакытта, әйтик, әйеме, дәреслекләр кирәк булганда, Казаннан алалар дәреслекләрне, моннан сорыйлар. Ә үзләре безнекеләр диләр, без аерым халык диләр, без аерым милләт диләр һәм шулай язылырга өндәп йөриләр. Шушы группаларны Мәскәүдә төркиләр дә шуннан килеп чыга. Тиктомалдан килеп чыкмаган. Без үзебезне үзебез юк итүче, үзебезне үзебез югалтучы, киметүче, азайтучы, әмма зур, көчле милләт. Безнең кадәр көчле милләт юктыр да әле ул. Әгәр дә шуның кадәр гасырлар буе без инде 450 елдан артык үзебезнең дәүләтчелегебездән башка телебезне, динебезне, милләтебезне саклап яшибез икән, әйеме? Моны башка бер генә халык та булдыра алмас иде. Бу без әйткән, мин әйткән сүз түгел. Моны Европадан килгән галимнәр әйткән халык, татар халкы кебек изелүгә дучар булса, кайсы да булса халык, ул инде әллә кайчан юкка чыгар булыр, чыккан булыр иде. Әмма без көчле халык. Бәлки безнең шул индивидуалист булуыбыз, бәлки үзебезне үзебез генә карап, шундый менә яшәвебез, үз гаиләбезне генә кайгыртып, кеше проблемасын нитмичә, милләт проблемасын уртага салмыйча яшәвебез, бәлки ул безне яшәтәдер. Бәлки. Ә бәлки без менә кечкенә генә имә Прибалтика халыклары имә татар хәтле дә юк. Алар тау битләренә Сиксәнешәр, иллешәр, мең йөзәр, мең халык менеп, имә, хорлар җырлыйлар, имә, җыел. Син татар халкын җыеп кара әле шуның хәтле әйбергә. Әйме? Җыя алмыйсың син аны. Бушка бәлеш бирәләр дисәләр, бур бәлеш ашаталар дисә генә киләчәк татар халкы. Менә шул ягы бар. Матбугат менә шушы таркау татар халкын берләштерү урыны. Бер милләт итү.